Çempionlar ligasy dolanyp geldi. Şu hepde birnäçe oýunlar boldy. Ronaldo heýterleriň agzyny ýapdy. Mbappe bolsa Real Madridi ýok etdi. Barselona Ýewropa Ligada Napolini öz öýünde utup bilmedi. We başgalar şu bölümizde. Onda näme? Elleri ýokark galdyryp laýk basýas, agza bolmadyňyz bar bolsa agza bolup tomaşa edýäs. Futbol täzelikleriniň on ikinji bölümine bolsa başlaýas. Angliýanyň çempionatynda Mançester bilen Braýton duşuşygynda Mançester Ýunaýted iki nol hasaby bilen garşydaşyny ýeňdi. Gollary bolsa Bruno Fernandes bilen Ronaldu saldy. Gollaryň birini ekranlaryňyzda görüp bilersiňiz. Diara Sport çeşmesiniň aýtmagyna görä, Monako şäherinde Borussiýa bilen Holandyň görkezijileriniň arasynda duşuşyk geçirildi we dilde oýunçyň Real Madride geçmegine gürleşilip goýuldy diýip, çeşme habar berýär. Mbappe Çempionlar ligasynyň çäginde oýnanan Real Madrid bilen duşuşykda soňky minutlarda PSŽ-a ýeke-täk goluny getirdi we hasap bir nol fransiýaly toparyň hasabyna gutardy. Liga Ýewropada Barselona Napoli bilen ilkinji duşuşygyny geçirdi we bir-bir oýun deňlikde gutardy. Haýsy toparyň indiki tapgyra geçmegini bolsa Napolide bellisi bolar. Ralf Rangek möwsümiň ahyrynda baş tälimçilik wezipesinden gitjekdigini bilýär we toparyň sport direktory bolup galmagy meýilleşdirýär. Topar bolsa geljekki tomusky transferlikde Leýpsig toparynyň orta goragçysy Kristofer Nkuku oýunçysyny topara getirmek üçin göz öňünde tutýandygyny habar berýär. Telealypbaryjy şoumen Morgan Dewid Bekhemiň üstünden prikol tutdy. Düşündirýän, Morgan Twitter sahypasynda Bekhemiň çyndanam futbol oýnap bilýänini görmek oňat duýgy diýip, başga bir Bekhem atly regbist oýunçynyň suratyny goýdy. Dostlar, aýdýança futbolçy barada wideomyzyň ses berişigi dowam edýär we Dewid Bekhem öňde barýar. Soobşestwa geçip ses berip bilersiňiz we ýakyn wagtda jemini edip haýsutsa şol legenda futbolçy barada wideomyz çykar. Çempionlar ligasynda Mançester Siti Sportingi bäş nol hasaby bilen ýeňdi we indiki tapgyra geçdi diýsegem boljak. Mançester Sitiä bolsa indiki tapgyrlarda üstünlik arzuw edýäs. Çempionlar ligasynda mundan başga-da ilkinji oýnalan oýunlaryň sanawy ekranlaryňyzda. Pari Sen-Žermen aýdyşymyz ýaly Real Madridi ýeňdi, Sporting Mançester Siti bäş nol, Inter Liwerpul, Liwerpul iki nol myhmançylyk tutdy we Zalsburg bilen Bawariýa bir-bir hasap bilen gutardy. Bul oýnalan oýunlarda hem iň gowy oýunçylaryň sanawy hem belli boldy. Olaram ekranlaryňyzda. Jorjiniany italiýaly Roma öz toparyna getirjek bolýar. Romada bolsa soňky oýunlar gowy netije görkezip bilenoklar. Bu ýagdaýa toparyň baş tälimçisi Joze Mourinýo dälirýär we oýunçylara agzyna gelenini diýýär. Topary güýçlendirmek üçin Jorjiniýany Roma aljak bolsa-da, azyndan ýüz million ýewro gerek boljakdygy birnäçe çeşmeler tarapyndan aýdylýar. Siz-ä bilmedim, ýöne men bu zada ynanamok. Barselona De Ligti toparyna getirmekden elini üzenok. Ýuwentusam De Ligtde gowja finansiýa ýagdaý gazanmaga garşy däl. Bu barada Calcio Mercato çeşmesi habar berýär. Ýöne Hawiň baş tälimçiliginde näbileýin, De Ligt gowy oýnarmy? Bu düýdüň Xawiň taktikasy tiki-taka bolup, Deliktiň oýnaýan stiline deň gelenok. Meselem, Çelsi alsa gollandiýaly oýunçyny, onda Tuhel ýaş oýunçyny maksimum edip biljek işlerini oýunçydan alyp biler. Göreris, öňümizdäki tomusky transferlerde belli bolar. Dostlar, Çempionlar ligasynda öňümizde gowy oýunlar ýakynlaşýandygyny aýdyp geçeýin. Mançester Ýunaýted bilen Atletiko Madridi hut özüm görjek. Ondan başga-da beýleki oýunlaram örän gyzykly boljak. Tomaşa edip bilersiňiz. Bu oýunlaryň jogap oýunlary bolsa mart aýynda geçip, ähli komandaň indiki raunda kimiň geçenligi hem mälim bolar. Dostlar, biz eýýäm futbol täzelikleriň on ikinji bölüminiň soňuny ahyrlap gelýäs. Halan bolsaňyz laýk, täzeliklerden habarly bolmak üçin jaňjagazy basyp, agza bolmadyňyzam agza bolup, yzarlap bilersiňiz. Öňümizde gowy-gowy oýunlar garaşýar. Möwsüm entäk gutaranok, ortasyna geldik, ortasynda gezip ýörüs. Biz bolsa Dünýä futboly ýutub kanalynyň adyndan her biriňize, her bir agzamyza sagbolsun aýdýas. Siziň barlygyňyzda kanal bolsa öz işini dowam edýä. Onda näme? Indiki bölümlerde duşýançak, hoş sag boluň!